Zarten, ok. A gesäis dat do, Eric? Ah nee, ass et dat wat ech lo grad off cam gesot hunn? Ech gesinn et nämlech nach net. Nee, ah, das da, da. Let's go! Äh, ja, da. Iwwer mo kucke wat et ze shoppe gëtt. Äh, ech meng dat eng gewonnen Etage. Äh, ech, an dat gëtt dat gëtt dat Rekordetage, dat ass de Theorie beim Ganzen, ne? Déck gutt. Op 25 hun mer nach en Automat. Ja. So, mir hunn dës Kéier dann Beweegungsdrohnenlader a mir hunn eng Kéier Faarf Fernwierkung Antworten. Äh, wéi eng Faarf ass Färbewierkung? Orange. Hm. Ech weess net, soll mer spueren? Oder Ech, ja, ech, dës Afierwen, am Fong ass dat gäil. Looss dat kafen. dat an der Mëtt, ne? Ja, ja, ja, ja. S, Ok, mee déi lénks huelen ech net, respektiv, jo, mir kënne lo näischt méi. Nee, dat brauch mer Bon, net. de Problem ass elo, wa mer bei 25 eppes Cooles kréien, si mer e bësse gefullt, mee dann ass et eebe sou. Äh, ja, mee mir kéinten theoretesch elo eng extrem Missioun maachen, wou mer dann déi Punkten erakréien, fir eppes ze kafen.

Dat wär dat bescht toxic Tinte ne? Ja. Gefor ass halt Drohn déi schlofe kann an fir de Recht ass eigentlich alles egal. Ech géif dozou tendéieren dat ze man. Genau genau. Et kann nëmme schief goen wann net dann hutt der eppes ze laachen. Wann awer net, da ginn op d'Reporter. Looss dat man.

Ah, do sinn och déi grouss Bommen derbäi. Mee ech hunn jo och gesot, Dir sollt haut erëm erakucken, well wann déi Bomm do explodéiert. Drone ass net derbäi, awer du kriss trotzdem. Ja. Glécksbomben. Okay, da ass jo kee Problem. Jo ok perfekt dann ass dat jo guer kee Problem. Just sammel keng Items an, du brauchs déi net, du kriss jo sou keen Bonus dovun. Mä et gëtt grad kee Sënn dat ech hei maachen. Ja ja. Ja gutt gutt gutt, ëmmer schéin op de Portal lo goen. Déi CDen brauchs de net an, ah jo ass schonn Delay, kann dat sinn. Ja ja weess de. Oh ja, lo mat der Ult ran. Ah, nice. Ja, ëmmer schéin d'Géigner natierlech besiegen, dass déi kleng Eeër do an der Combo optauchen an äh, dann ass dat halt kee Problem. Äh, wie gesot, mir hunn d'Gléck, dass déi Eeër net vun der Dron ausginn, mee vun der eegener Waff. Also ass dat mat der Glucksbomben Combo eng safe Place fir wann d'Drohn ausfällt. Oh Gott sei Dank konnt een déi Mauer do afiewen. Du hun ech lo schon e bisse geschweesst also. Ja du hues mech net dat ech hei grad de Häerz kappe hunn. Sniper ass fort, dee dach vläicht mat der Ult probéieren.

Diskussionsradius ass mëttlerweil esou grouss, brauch mer net méi. Ass mer och bal extrem elo bëssen ze risky soll ech der ganz éierlech well mer elo eng Etage virum, pardon, virum virum Automat sinn an ech net do wëll elo op d'Mauer ginn op Lëtzebuergesch gesot. Nee, looss eis léiwer fir Damage elo goen an dann Eng extrem Missioun wärt mer wahrscheinlech egal wéi mussen man. Oh nee. Ah, ja, awer do ginn et der puer, déi sinn einfach an nee, anerer déi sinn net so. Rundherum. Pyramid. Äh, ja, Pyramid awer mam Turm. Dat ass net sou wëll, well do hues keng Targets, déi fortlafen, mee. Den Target dats de beweegs. En plus ass d'Dron mat am Start, also Blécksbommen an der Géigend vum Tuerm explodéiere loosse bréngt do och eppes. An dee Bam do stierwe loossen. Oh mäi Gott, dee Bam muss fort. An e stierft wéi een einfach dropschéisst, oder? Du muss seng Früchte fortschéissen, dann stierft en instant. Dat sinn och déi Torpedoen, déi viru puer Parts als Gefor op eis duerkomm sinn. Ja, voilà. Ah, Weg mat deem. Schonn, schonn zu deem ass e scho goen. Egal, egal, net greedy sinn. Oder ass elo eppes geschitt? Nee, ass, ass nach an. Okay, okay, okay. Et, et spawne genuch Placken, dat ass net sou schlëmm, wa mer eng verpassen. En plus déi hei Ult ass och super nice. Domat kann ee schéin sech ëmmer e bësse retten. Schwieregsten Deel ass hei ënnen an der Pyramid, well een do halt am Low Ground ass, wou een halt och net wierklech an Deckung ka goen. Mee och d'Beyblades sinn natierlech däi beschte Kolleg. An dann ass dat halt machbar. Jo, déi Stell ass e bëssen ëh, awer mam Beyblade léisst sech dat halt problemlos léisen. Sou, d'Tuerm ass och schonn nees aus der Pyramid raus. Do huet mer nëmmen nach e klenge Wee. Dass mer an deem Zil sinn. Checkpoint ass och erreecht. Passt also. Dat geet nach enker erof, okay. ah, Zil ass och do ënnen an der Pyramid, stëmmt. Boah, wéi alles hei uewen ausgeraumt ginn ass. Virdrun, wou de Ben erofgaang ass, hutt der nach gesinn, lauter Géigner. An si sinn alleguer fort, well d'Combo och schonn op 20 ass. Also mir hunn och schonn d'Comboe iergendwann erhéicht. An duerch. Okay, tipptopp. Elo ka mer enker e bësse Paus maachen.

Alles ass schwéier. Okay, dat sinn alles keng gutt Missiounen. Da giff ech einfach fir d'Lauftempo goen, well dat déi einfachst Ja. Variant ass. Mengen och, do enke och bëssen eis méi blo Ja. maachen dran. Ja, genau. Da si mer och bësse méi schnell ënnerwee, kënne mer méi oft flüchten. Ja, komm. Dat ass dat Bescht, well dat geet och am schnellsten. Grad mat eisem Bild. Mëttlerweil hu mer zwar net méi esou vill gréng Chips, ne? Dir gesitt, eisen Octoling gëtt sou lues méi rout-rosa. Do hu mer eis e bëssen an eng aner Richtung orientéiert, wéi dat nach viru e puer Parts de Fall war. Oh, wann s de do déi Géigner futti kriss, jo, dann geet dat Portal esou schnell an d'Loft, dass. Nice, nice, nice. Oh. Halbe Meter ass Shop gemacht. Nice. Alleng nëmme well mer gut Chips gesammelt hunn. An zwou Cityen. Oh mein Gott, also dat, dat ass e geschenkt, eng geschenkt Stage. Ja, genau. Wann, wann d'Lämung do ass, da kann een natierlech dat grousst Portal direkt uviséieren an dovu bësse profitéieren, dass dat geschoss gëtt. Problem bei dëser Stage ass halt, et ass vill Glasbueden. Äh, do kann een net iwwerall stoen an. Den aner Problem ass, et si e puer Sniperen an allem. Et sinn e puer Sniper do. Ja. Äh, du kriss dat awer down. Jo, dat Portal ass explodéiert. Okay. Nice. Dann hues du nach zwee kleng Portaler. Mat deene gi mer fäerdeg. Ah, guckt lo, et gesäit den Bandit den Trick raus, kennt Schwachstelle vun de Géigner. Äh, dat hëlleft natierlech och enker enorm. Well et gi Géigner, déi kann ee fäerten, an et ginn awer och Géigner, vun deene brauch ee keng Angscht ze hu wann ee weess, wéi se funktionéieren.

Ech, meng Fro un dech, also dat ass eigentlech eng zimlech einfach Stage, mee traus de der déi Extremmissioun zou? Well si ass net schwéier, mee du muss natierlech wierklech d'Portaler treffen an d'Géigner besiegen. Ech net de ganze Part de ganze Projekt wat op extrem sinn op Schnëss gaangen. Ja okay also Eech war muss ma extrem an mir kommen net rëms laanscht. Mi hunn 3 Etagen also nist Etage ass alles extrem. Soll mer et man oder soll mer mir man den Tuerm? Ech hun Lifer gemeet. Ja, ok. Wéi gesot, du brauchst keng Angst ze hunn, well d'Portaler, wéi gesot, d'Géigner ronderëm d'Portaler besiegen an déi Explosioune maachen de Rescht. Natierlech e bëssen oppassen, awer dat kriss de halt hin. An dat ass déi einfach Variant. Du leefs elo einfach hei erop, besigs all Portal. Dat geet relativ schnell, also dat méchs de am Schlof. Ja genau, bleif an der Géigend vum Portal, kuck dass Géigner och do stierwen an dann explodéiert dat Portal instant. Boom. Nächst direkt drop, da kommen déi nächst Géigner. Voilà, du stirbst da ran mat der Ult an dann ass och dat Portal, kuck du gesäis instant fort. Nächst. Rüstung ass gedropp, Luck gouf droppen, also jo brauchs keng Angscht ze hunn. Jo merci. Ganz uewe war zwar e Bam op dech, mee wanns de do och mëttlerweil jo weess wien de Bam besiegt, da ass och dat kee Problem. Dat ass esou krass, esou krass, dat ass esou déi high boyer support deen ech och einfach grad hunn a mir, dat ass krank. Jo deen ass strong ne. Drohn däerf een net ënnerschätzen, Drohn mécht och vill Job, also ech giff kee Run ouni Drohn starten, well du hues esou vill Support duerch déi Drohn, well déi och esou an engem, soe mol an engem Sekonne Rhythmus ëmmer erëm Damage dréckt. Wat relativ wichteg ass. Sou, elo kënnt dee Bam an dat lescht Portal. Do ass och déi lescht CD an jo, GG's. Let's go! 2000. Yes! Dat war gutt. Also et fillt sech elo extrem gutt un ze spillen. Mir hunn elo eng Kéier Standard nach a mir hunn eng Zéimol Extrem, wou mer Duerchschlosshauptwaff hunn, eng Kéier Klecksdrahthauptwaff a Farbe-Glückscombo. Ja do kuck mer awer wéi also dat läscht huel mer sécher net. Ech huelen, datt dat, ja, datt dat gutt wéi virgewarnt hues. Ja wier, wier vläicht Standard einfach, well do ass och keng Gefahr derbäi. An dann schwätze mer kuerz iwwert déi extrem Stage do. Dat heescht soll Standard mat Duerchschluss haut nach. Ja huel einfach déi Standard Déngen do, ka mer bëssen chillen. Mir belounen eis andeem ech mech elo dozou gewunnt hu fir Whisky ze goen, denken ech. Ech mengen mer maan dat elo esou. Voilà. Genau. A lass. Also, dann zielen ech Iech lo mol e bëssen eppes iwwer extrem Stages op deene leschten Etagen. Äh, Dir kënnt do eigentlech alles huelen, wann der wësst, dass Äre Bild strong ass, dass der e gudden Ausgläich hutt a staark sidd, kënnt der eigentlech alles huelen. Bis op eng Stage, an dofir roden ech iech, huelt ni Zonenverteidegung op extremer Stuff. Do gëtt et nämlech eng Stage, déi ass ultra wäitläufeg, a wann der do net dee richtege Bild hutt, hutt der verluer. Egal wéi, dir hutt dann äiskal verluer, well et sinn zwou Zonen, an déi fliegende Fische, déi kommen do quasi am Sekonnentakt ëmmer erëm an déi Zonen eran, an dir sidd dann oftmools, weder hutt der d'Reichwäit, Nach sidd der schnell genuch fir béid Zonen gläichzäiteg ze verteidegen. Dat ass eng Dead End, also passt do richteg gutt drop. Kënnt der schnell lafen, gutt schwammen an hutt eng Waff déi eng anstänneg Reichweit huet wéi Kraaft, kënnt dat roueg man, mee et ass net unzeroden. Also grad Leit déi déi éischt Kéier spillen, dir wäert doru scheiteren, dir wäert et net packen. Dat mengen ech wierklech ganz eescht, also och. Absolut Splatoon Profien mat deenen ech scho geschwat hunn, hu gesot si hunn hiren Nemesis do fonnt, ne well et halt onmachbar ass, et ass einfach net léisbar. Ausser dir hutt, kei Ahnung, 600 Stonnen Zäit fir um Stéck Splatoon ze spetten, Méi Zäit hunn ech dann hutt der vläicht eng kleng net. Chance dass et geet, awer wann souguer déi Bescht vun de Beschte soen, oh, déi Stage ass esou Cancer, jo dann wëll dat schonn eppes heeschen.

An, ja, äh, die dann, packen wir. Voilà, dann äh, gebe dem Herrn Opak gehen wir Boss-Teil, der hoffentlich der Plack gegeben. Yes, nee, sind wir mal, nach, sind wir mal realistisch, wir gucken um die ganz 20 Mal anzupacken, nicht? aber nur so kurz hier um Ziel. Ja, es kann natürlich immer eng Dommheet geschéien, an ja. da si mar fort. Mee mir hunn zwee Liewen, also eigentlech ka mer eemol domm sinn an eng Kéier aus eise Feeler léieren, souzesoen. Ah, d'Trampolinspassage, jo, déi ass och cool, déi ass och e bësse random, mee bon, dat kréie mer hin. Ja, voilà, do geet et scho lass mat de Glécksbommen. Äh, jo, wat do wéi d'éischt déi kleng Portaler, dass déi halt mam Radio schonn e bësse virschaffen. An dann ass dat gepackt. Voilà. A wéi grouss déi Explosioun schonn ass. Voll witzeg. Mam Trampolin kann een och Damage ja, ass egal. Mam Trampolin kann een och Damage man, wann een driwwer leeft. Géiger ginn domat och besiegt an Portaler ginn och äh, kréien och Damage of. Sorry, An der dat Treppe. gesäit esou mëll aus, wéi s dat do ronderëm bouncen. Ja. Kriss de déi Trampolin do opgefaang? Nee, ne? Äh, ech hun awer net. Ok. Ja, bon, dann decken ech mam Delfin do ran an dann ass d'Party eriwwer. Well dat ass eng zweet CD. Op déi kann een natierlech elo och goen. Mee eigentlech si mer hei strong Mir enough, si fir duerch. d'Full Ham ze hunn. Mir sinn duerch an domadder hu mer déi 29 Täsch gepackt. Mer kommen dann am nächste Part op déi 30. an dat misst jo dann déi lescht Boss, Etage sinn. Ja, Zäit fir de Final Boss! Zäit fir de Final Boss! Ech drécken hei elo nach op Weiter eng lescht Kéier. An si soen eem elo nach, mir wären op der ierfster Etage, dat wär Endstatioun. An duerno giff eis schonn erwaarden eng gewëss Matschold. Dréit d'Marina mat, dofir begleet et eis. Ouni eng Waff, dat kanns de knécken. Muss ganz einfach machen wann mei an de Kapp gesat huet dann kann en och net ausschwätzen gleef mer et se kommen och ouni Waffe kloer. Merci Ahato. Ah, dat ass iwwerstëmmt, jo esou ass dat ëmmer ne. Na, de wäert wahrscheinlech net matkommen. Dee bleift hei am dem sécherste Wee. Hoffen mol net, datt hien eis alt Geléck rëm spréngt oder esou. Kenne mer jo och schonn als Splatoon Spiller ëmmer erëm, datt d'Leit op Eck d'Faarf bekennen a wiesselen. Glubscher ophalen, voll Power, voll Hype an dann geet d'Finall lass. D'Finall awer dann am nächste Part. Ech soen dir Merci Eric och fir dobäi ze sinn. Merci fir iech et nozekucken an dann jo nächste Méinden dann op Youtube déi grouss Final, ob mer et deck packen oder net oder erëm ganz roftrëllen dat gesi mer. Bis dann an ciao ciao. Bis dann.